कमरिया करेला पालो पलोली पॉप लागेलू आ तऽ देख लेबै देख लेबै देख लेबै चाचा हाँ ओ जे पंडित छै ने हाँ बढ़िया से नाम उच्चारे छै ने बच्चा के नाम बढ़िया उच्चारे छै पूरा बढ़िया से तब हम तोरा लए चल हमे मेरो पंडित जी ने चौपहा भए जाओ नहीं नहीं वो सब नहीं छै हमे तोरा लए चल चल हम तोरा चल जजमान

कि एकटा बच्चा छै ओकरे छै ने हरा गेलै या हौ बा हा बच्चा कहिया हरा लियो पहले सुन लिया बा पूरा बात खोलिए खोलिए पतरा हम आ पहले पूरा बात सुनू ने ओ हँ की हँ कहियो ने बच्चा के छै ने हँ अथी निकालने छै नाम नाम नाम ओ नाम हम कहले पथली भए गेलै या खराब हो जाएगा मैं मार कोन है रे कोन है ई पंडित लला दी रे पथरे जे हाल जे एलै या डॉक्टर ने ने पथरी ले जेते यो अहाँ ला बच्चा के नाम उचारबै नाम ओहो अच्छा ठीक एना बोलू ने यौ फक हाँ घपचालीस कए दै छियै घपचालीस अहाँ कहै छी कि अच्छा, देखियौ बच्चा के नाम हाँ की रहे बच्चा में बच्चा के कहलो कि नाम उचारते नाम ओ उचारते हाँ। बच्चा कुछ भेलै है से ए, जनमलै यौ ओकर नाम उचारतै गजलौड़ा पंडित छै कि की छै, समझे ना लागै छै ब- ब- ब- बच्चा अहाँके कहिया भेल यौ हे बल्ला हो हे देखियो जजमान यौ अखनी तक बच्चा जनमैते छै एकरा ए पंडित ओकरा नहि भेलैया तऽ एकरा पता भेलैया एकरा बेटा के भेलैया ओहो रे मतलब एकरा पता भेलै हाँ। खाना फरिया कल के जगह हमरा बच्चा भेलै आ पतरा उखाड़ियो ने देखियो ने उयो उघाड़ियो अरे बाप रे बाप हम ना देखे जय श्री भगवान नवराते

अच्छा एकर नाम राखि दियै हँ राखि हँ। दियौ की नाम उचरे छै च- चरण अ, अथी की छै बैसाख पूस माघ आसिन कातिक अ, पश्चिम बंगाल से लेकर के छत्तीस बंगाल तक शनिदेव एकरा हौ यौ एकरा तऽ शनिदेव के साया ये ए पश्चिम बंगाल आ उत्तराखंड के में गप छै जे में नाम बच्चा के देखबै जे कहिया नाम एकर

परसू न पर- पर- परशुराम राखि दियौ ओकर नाम आ परशुराम ने परशु अथी छठियार जी तऽ परशुरामे राखि देबै एतेटा के नाम नहि राखने छै हमरा एकरा स्टैंडर्ड नाम रखने स्टैंडर्ड नाम छोटका नाम कहै छी हँ हरदम हली डेडा गोड़ा देवगोड़ा तोरी बहिनी पंडित लागै छै माथा मती अथी भए गेलै हौ फेर फेर देख फालतू बात नहि बोलू पंडित के आर काटि ले चल अब बाबा

ए, हमरो बच्चा भेलै बच्चे वाले यहाँ के तऽ वएह खातिर बैठल छियै वएह द- नाम उच्चारण करे ले बैठल छै इधर लोड़ा पंडित जे छै ने हमरा गाने सुना के मन बहला गेल। यो हो बा ई छोरा के जे कि जे हमरा बच्चा भेलै एकरा कोई देखे भेलै यो एकरा परिवार के भेलै

फेर कहे की बात पतरो गजलौड़ा उल्टे पकड़ने छै पंडित रे के दू दिन से कनी दल में नहीं हाँ गेलिए दौड़ में नहीं गेलिए तो एही में घींच लेब सुति लेब हां बोलू देखियो धिया पुता कोन कोन दिन आय महीना में भेलै ककरा ककरा ओते के लिस्ट रखते अपन कौन अपन तऽ पंडित ई जुझ के छिया तो जे गाम के ई जजमान ई पूजे ना घुरे छै आ ककरा ककरा धिया पुता भेलै ई पंडित कह सकै छै ने जे फलना फलना के भेलै गाम में ककरा की भेलै नहि भेलै की भेलै वो भी जानै छियै हैं? कहाँ ककरा ई के गाम जोते छियै ने हाँ जोतै छियै तऽ की तऽ हमे टटर छियै है तऽ अहाँ सब पूजा पाठ में जाइ छियै छठियार बढ़ी में जाइ छियै ने यौ तऽ ककरा कखनी बचा छै केना की जनमै छै तऽ हमे जा- जानै गेलियै तऽ अहाँ कहू ने एहिमे देख के कहिया कहिया ककरा ककरा भेलैया जे कखनो कोकिया गायर कर तखनी ओकरा दैयो हे ओते छोड़ू पहिले एकर हमरा बताबू डील फाइनल कर जल्दी बा बहुत सुंदर नाम उच्चारण भेल ये बहुत सुंदर नाम अरे शुभे शुभ छै हाय खूब को- कोन नाम छियै अहाँ के माने पड़त हे पंडित के बात नहीं मानबे तो हमरा के अपने ढोलवा मगरवा राख देने रहतिए जाओ निखा नाम कहबे निखा पूरा निखा अहाँ मानबै ने अब माइन जब निखा नाम अहाँ के कहबै। माने पड़त हम मान देबो देखियो ओकर नाम भेल शुभ नाम शुभ नाम छदना

शुभ नाम छदना पंडित के लिए, लिए रखलहा नाम छिए चल सब गोरे के कहबे छदना ठीके छ हां एक नंबर नाम छै छदना खराब नहीं छ नहीं नहीं हमरा ले कुछो कहियो नहीं कहबे पंडित जी हाँ। आ सवेरे याद